kuzvinzwisa 12 hours chaidzo kumukadzi adziite andozvinzwisa so mm. it happens kutoti ndakatakura vakadzi ava zvakanakanaka from job vanga vabva kuharare imagine vokusumbuka lese vakasumbuka nezuro vozosvika kuno kuharare kuno kujobek the next, the next day thats 24 hours vanenge vafamba mm. anditika mm. vobva vabva paipai vobva vanomira apo vozovatakura iwe unogona vozovatakura futi malate hours handiti ka obva wafamba navo iwe uda kuenda so vatova kuma 48 hours vasina kuita sei vasina kugeza
ya so eh, ipapo unoziva kuti inini hangu handinyare eh, ndinotozviziva kuti isusu takasvika takaita sei zvakasiyana handiti ka mm. eh, i don't mind ini ndikatokutapa ndikakupa ride ukanditi recess ndinotokumirira Mm. go for recess because ndinoziva kana uri mukadzi ukatonditi recess ndinotofara nazvo because ndinoziva there's a lot of things zvaunokumbira recess yeah. kuti kuti ndokupa ride wabva kuharare iwe kuzimbabwe iwe une 24 hours usina kugeza woswira muswere wese pachifisa vanenge vakapfeka mazijini aya vakapfeka matight vakapfeka chichichi mukati so anogona akapfeka zvinhu 4 paari mm. anozvinzi situation but iyo iyoyo ndakaiconfronta manje i confronted that kune maladies andandakana vanga vari muroora natete vakanga hmm. vakandikutsirana vanga vakakutsirana zvisingaite ndikamuka ini ndikati ai chii chiri kumboitika munomo vabereki motso yangu chaichai ndei yenda para ini ndakatadzei ndabva ndakavafunza saizvozvo ndakanyatsofunza unozi i tried to sleep Right, mm. by the way vanhu vanogona kushaya kuti ndiri kutaura nyaya iyi i used to be truck driver yeah. Yeah, I must make it very clear. People they must know, and the people they must know kuti uh, being a truck driver actually is not a bad thing. andozvona yeah. manje mm. because paunosvika kuno unenge unotsvaka pano pekutangira mm. because this is a foreign land unosvika kutsvaka pano pekutangira so unofanira kurara kurarama nekuraramisa mhuri here and back home yeah. so unofanira kutsvaka pekuita sei pekumboti chwi uchitsvaga zvinoenderana nani newe mm. so ndo zvanga zviitika ini anga ndiri truck driver so ndaitakura vanhu mm. eh, ndichivapawo ndichitsvaka kurarama of course handiti ka mm. ya so ipapo manje ndavatakura ipapo ndakazvendarara ndakarara uko ura zvinenge waneta ka uh, cape town job ecape town eh, apasi haasi mafanis haasi mafanis yes rwendo saka ndafizuka zvangu ndarara pakatapa apapo e, pane pachitonhora kuti uvhure ukavhura mawindo upindwa nechando unotovhara ukuita kuti savononga akapindinika ah, so iwe akarara pabhedha pamusoro pabhedha pamusoro panga paine katumaglas tonga turimo ndotwa taivhura manje ndoti unochirwa mhepo mm. so zvazvinoita manje ndezvekuti mhepo iyeye ikanga yashaiwe kuzobuda napo manje inoendabika yakubika ndamboramba ndakagara ini ndamboramba ndakarara ndazama kurara zvaramba kuita mani chii chirikuba zvoitika panapa panapa ndarara pano pakaita sei kuinini panapa vanamuka unoziva ndakaita sei ndakamuka ini vandatombotisata trake vanabva paya paya vandanopaka pamwe vandarara vanaona kuti zviri kuita sei hazvisi kupera hazvisi kupera Oh, mawindo anga akavhurika so you assumed kuti maybe mhepoirikubva panze uchipinda chi pamwe ndafunga pane pane ndarara padhuze nepafamu pane mombe dzakaise eh, dzakarara padhuze ah vanozoona kuti mani aiwa hazvisiri izvo ndo pandakamuka ipapo ndikati vabereki zviri kumbofamba sei chii chiri kunyatsoitika chii chiri kunyatsoitika makatakurei
mabhegi menyu mune imu uri zvati first ndasina kunge ndazvisa musoro handozvona kuti chii chiri kuitika panapa mm. mabhegi menyu mune imwe mafana nyama kuzimbabwe
Ah, ukangoona wamwenda down that route. Ah, zvatoa. Ah. Ndikati mafana nyama kuzimbabwe here imimi chii chiri kumboitika why tanyanyoaffectwa kudai so munomu bva vatarisana okay ndivana vada riyeza ndadipisa panapa anozvona manje mm. ndadipisa panapa mm. matarisana navaakuita manje bcause teta vacho ndovakabva vazoti ah, hanzvadzi weare very sorry e, pavamwe vatitora paya patanga tichitotya mapurisa so zvinhu zvanga zviri tight tikati but ndakutakure all the way from jobek amai and now we are 700 kilometers away from jobek tasanga tapfuura matracts kumagaraji mangani all the way you should have just told me kuti kuti mkwasha mm. mira itimboita sei Tombowana nguva. chero mukati yebati unonditi tidambo ndinotora shower ndanga chikupai kana one hour yese ndakamirira ndakakumirirai i was going to i was not going to mind wapa mama mama pinda muconversation manje mama- no takazoitaura nyaya yacho takazoitaura because eh, zvakafanana nekuti kana chero zvinhu zvakadaro zvikaitika na- nasister wako munokwanisa unokwanisa kumuconfronta there's Yeah. nothing eh, eh, i mean weird about it yeah. andozviona manje mm. because iwe ukarealiza kuti kuti iwewe wakasiyana masikirwo wakaitwa nemunhukadzi yeah. you realize kuti eh, haisi problem yake mm. the way yakasikwa nayo ndo inenge rii ndoitongoripo haana escape yeah. mm. andozviona manje mm. ndikazovafunza kuti chii chaitika orit handisi kukutasirai pasi mm. i know kuti zvinhu zvinoitika inini ndine mukadzi kumba handiitika mm. ndinonomukurudzira kutoti inini iye pache zvake tikaenda kwataenda tikadzoka anotoda kutosiko anomhanyira kushawa achisikuita zvaanenge achiita kana kuona kukapurawo chete unongokapurawo zvako two minutes usageze usatore shawa unongokapurawo hatiti anzi kukapura
handoona manje so yeah. uh, this is what weare going to do mm. eh, makandifurira bhuti iri ndakufurirai bhuti ndine chigubhu chi 25 liter chirimo chine mvura ende munogeza i need to sleep here
I need peace. Yes. No, boss takazengeta toita conversation. Boss we were very open to each other. Boss kwatatava kwese kwako. Taitotaura nyaya dzakaita sei? Dzakawanda. Dzakawanda wanda. Anditi ka so tanga tatonzwanana zvekutodaro zvekuti conversation patakaitanga conversation iyoyo kaka ivo vakakurumidza kutozviona kuti vabhaiza. Handizozviona manje. Mm. It's secret. iyoyo yavanga vaita se vashambadza kwandiri yeah. because yeah. inini I was, not, i was not supposed to know handozvinza no. but the fact yekuti zvakazondibudira pachena inini i had to, to, to, to say something about it mm. kutobvunza kuti kwanzi asi matakura nyama here ndo zvandakanga ndafunga ini ndakafunga tu mabhegi mavo mutofunga vakatakurwa tunheke
ndo zvandakafunga inini andozvona manje ndofana pandazorealiza ipapo ndapedza kutaura ndopandakazofunga mani bcause ndakataura indagumbuka mani kuti ndambochinja paya paya ndatoda kuchinja futi panapa chii chiri kunye zviitika mapurazi aya anozoita seko handi ndova ndava ndarealiza kuti ndina vanhu vandinawo muno muinini vamwe vanogona kunge vakatakura zvinhu zvisingaite mumapeki mavomo andozvona manje ndova ndazorealiza kuti vana ava ndavatakura ini vambenge vageza kupi vane Oh. Yeah. Which made- ndikati mimi made vabereki sense. mama- mamageza here mimi tikanza no atakatisina tikati but ah, ah, am- amudaro ana hanzvadzi thats not how we do things handiti ka- ah, eh, munozotiita vanhu vari rough hatisi rough to that extent handikambokutazai kuti munge muri hygienic ma- munogeza the first thing ora ipapa ndakuti- ndakutora ipapa tikatiza paipa tikaenda ka handiti ka but patadzika dzika ka makadai makuti masongoti pane rimwe garage maona tava- tabuda mujobek makadai masongondikumbira kuti no kwasha mukange maona pane garage please eh, tikuda waresese handitika ndinokumirirai kana one hour but anyway ah, vakazo dai dai dai mva vakapura zvavo mva vaita sei ndobva ah, tazorara with the peace uendereuti ukapura robe